Фӕстагмӕ цы рцӕудзӕн, уый бӕргӕ зонӕм, фӕлӕ-иу нӕ ӕрхъуыды кӕнӕнт фӕстагӕтты. Мах чи хъуыды кӕна, нӕ кад уыдонӕн баззайдзӕн. Ахӕм ӕмбисонды фӕдзӕхст ныууагътой нын Нарты гуыппырсар хистӕртӕ миназты размӕ, ӕмӕ ӕрхӕццӕ кодтой мах дуджы онг мӕлгъӕвзаг кадӕггӕнджытӕ. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, нӕ абоны ирон адӕмы фӕлтӕр сӕ таурӕгъ уым фыдӕлты кад, фарн ӕмӕ намыс, цӕмӕй дӕлӕмӕ ма руадзой, уый тыххӕй фыдӕлты ӕмбисонды бынтӕн хъуамӕ аккаг аргъ кӕнын зоной ӕмӕ сын сӕ куырыхон ныстуантӕ зӕрдиагӕй ӕххӕст кӕнын архайой. Афтӕ куы уа, уӕд мах ӕхбӕстӕм хи ирхӕфсынмӕ нӕ фӕуыдзыстӕм, фӕлӕ нӕ удварн фӕхъӕздыгдӕр кӕнынмӕ, рагон фарн райсынмӕ, ирондзинады ӕнусон артыл зӕрдӕ байсӕрынмӕ. Аг уын уӕ хонӕм Дыгургоммӕ. Ацы комбӕсты адӕм суанг дард незамантӕй фӕстӕмӕ кӕй цӕрынц, ууыл дзурӕг сты бирӕ археологон ӕмӕ архитектурон цыртдзӕвӕнтӕ. Таурӕгътӕм гӕсгӕ, ам цардысты кӕддӕр нард сарсӕтӕ ӕмӕ алантӕ. Сӕ номыл баззадысты рагзаманты арызт, цымыдисаг зӕппӕдзтӕ, цалдӕр уӕладзыгон гӕнахтӕ, ӕмбисонды галуанты хӕлддзӕгтӕ, уӕйгуыты амадау амад фидар кодта ӕма Харжаев бӕрзонд мӕсгутӕ. Доны фарсы археологтӕ кусынц ныр дӕсым ссӕдз азӕй фылдӕр ӕмӕ дзы ссардтой ӕртӕ цыппар мин азы кӕуыл цӕуы, ахӕм цӕрӕнбынӕттӕ, уӕлмӕрдтӕ ӕмӕ ӕнӕхъӕн металлургон центр, алыгъуызон ӕрмадзты сахар. Уым разынд бирӕ здытайӕн пецтӕ. Арызтой дзы кусӕнгӕрзтӕ, хотыхтӕ, ӕввӕджиау рӕсугъд ӕмӕ мидисджын бронзӕйӕ конд дзаума. Ӕнудӕсӕмон усы та ахӕм дзаума ссардӕуыд гӕлӕты, къӕмынты мӕ къуымбылты. Уый бирӕ дзурӕг у. Фыццаджыдӕр, Дыгургомы рагон замантӕ фӕстӕмӕ кӕй цардысты, ӕмбисонды бӕрзонд культурӕ кӕмӕ уыдис, ахӕм домбай ӕмӕ куырыхон адӕм. Дард незамантӕ ӕрхӕццӕ сты Дыгургомы цӕрӕг адӕммӕ сӕ табуйаг бынӕттӕ, кувӕндӕттӕ дӕр. Ӕппӕт рагондӕр кувӕндӕттӕ ӕрбынат кодтой бӕрзонд хӕхбӕсты, арф лӕгӕтты. Ам Дыгургомы ахӕм лӕгӕттӕ кувӕндӕттӕ ис Дигори зӕды ӕмӕ Николайы номыл. Таурӕхмӕ гӕсгӕ абоны мыггӕгты фыдӕлтӕн Фондз ӕхсӕзсӕдз азы размӕ Лезгоры сӕрмӕ куывддон бынат балӕвар кодта хоры рзады бардуаг Микъола. Ӕхсӕрдӕсӕм-ӕвддӕсӕм ӕнусы Бетанты мыггаджы фыдӕл фыццаг хатт куы бахызт айнӕг къӕдзӕхы лӕгӕдзуармӕ, уӕд дзы баййӕфта рагон куывддон бынат. Уӕдӕ йӕ бакомкоммӕ Дигори зӕды кувӕндон лӕгӕты цы бирӕ саджы ӕмӕ домбайы сыкъатӕ баззад, Уыдоны нымӕцмӕ гӕсгӕ ахуыргӕндтӕ сбӕлвырд кодтой, ардӕм кувынмӕ адӕм кӕй райдыдтой цӕуын фондз мин азы размӕ. Дигорийы зӕды лӕгӕтмӕ раздӕр хуыдтой Олисай доны лӕгӕт дӕр. Таурӕгъмӕ гӕсгӕ кӕддӕр Ханӕзы цардис ӕмбисонды арӕхстджын цуанон Олисайдон. Уый, дам-иу сагты фатӕй не хста, фӕлӕ-иу сӕ фӕрӕзта тӕхгӕ-тӕхын баййафын, ӕрцахсын ӕмӕ сын нывондӕн ӕрбакӕнын Дигорийы зӕды лӕгӕтмӕ. Дигорий зӕды кувӕндон лӕгӕт цы айнӕг къӕдзӕхы фахсыл ӕрбынат кодта, уый ис Задалесчи хъӕуы бакомкоммӕ. Чысыл уӕлдӕр та йӕ сӕрмӕ къӕдзӕхыл ис незаманты арызт цымыдисаг фидар. Абон ӕй хонынц рӕфты мӕсыг. Профессор Дзагурты Хъуыбадыйы хъуыдымӕ гӕсгӕ, уый у нарты замантимӕ баст. Хоны йӕ сайнӕг ӕлдар йӕ чызгӕн кӕй сарӕзта, уыцы фидар. Рагон таурӕгъмӕгӕсгӕ та фидар у хуры чызг Агуындӕйы мӕсыг. Чи нӕ зоны Ирыстоны махческаг лабиринты тыххӕй дӕр. Фондз мин азы размӕ дзы нӕзоныджын фыдӕлтӕ пайда кодтой куыд къӕлиндарӕй. Археолог Пчелина йӕ ссард кодта Астанты мӕсыджы раз. Бынӕттон цӕрджытӕ та йӕ хонынц Сырдоны хӕдзар ӕмӕ йӕ бӕттынц Нарты заманимӕ. Афтӕмӕй ма уыцы дуры нывӕн йӕ халдих ссардӕуыд дард сакъадах Криты ӕмӕ Ныгуылӕн Европӕйы. Уӕдӕ дардыл хъуыстгонд куыд не сты Хӕнӕзы ӕмбисонды аив ӕмӕ цымыдисаг Цӕллаты Галуан ӕмӕ Седанты мӕсыг. Уыдон дӕр, рӕфты мӕсыгау, хуымӕтӕджы адӕм нӕ сарӕзтаиккой, ӕмӕ сыл рӕстӕджы цыддӕр уымӕн нӕ фӕтых ис. Таурӕгътӕм гӕсгӕ галуанӕй сыхаг кӕмттӕм уыд зӕххы бын фӕндӕгтӕ арызт. Уыдис дзы дурын ныккӕнд дӕр ӕмӕ сусӕг бынӕттӕ. Митӕмӕ бахизгӕ фенӕн ис, кӕддӕр кӕй уыдис дзы фондз ӕхсӕз уӕладзыджы. Фӕстагмӕ галуаны фарсмӕ цардысты Цӕллаты мыггаг ӕмӕ хӕссы уыдоны ном, фӕлӕ уый у бирӕ рагондӕр. Галуан уынд рӕвдауы цӕст йе мбисонды аивдзинадӕй. Ӕлвасы йӕхимӕ зӕрдӕ йӕ бирӕ сусӕгдзинад ӕфтауы хъуыддытыл хӕнӕзӕрагон заманты цӕрджытыл. Абон мах сӕрмагондӕй дзурдзыстӕм ацы фӕрнӕйдзаг рагон хӕххон хъӕу Хӕнӕзы тыххӕй. Уый ӕрбынат кодта бӕрзонд Урсхохы рӕбын Задӕлесчы хъӕуы сӕрмӕ. Йӕ бакомкоммӕ ӕрӕфы доны иннӕ фарс дардӕй зынынц доны фарс Лезгор ӕмӕ къуымбылтӕ. Алӕмӕты рӕсугъд ӕмӕ фӕрнӕйдзаг у ацы хӕххон бӕстӕ. Сойджын сӕрвӕттӕ, дидинӕгджын уыгӕрдӕнтӕ, бӕркадджын хуымзӕххытӕ ӕнусты дӕр рухс кодтой хӕнӕжы цӕрджыты зӕрдӕ. Фӕлӕ уыимӕ кӕддӕриддӕр ӕппӕт ахсджиагдӕр уыди уый, ӕмӕ ацы зӕхх кӕй у рагон нӕртон дугимӕ баст. Ӕма зынаргъ хӕзнайау у хъахъхъӕнинаг. Уӕларвон сыгъдӕг тыхтимӕ ӕргом бастдзинад кӕм ӕххӕст цӕуы, зӕдты ӕмӕ дауджыты фӕлгӕсӕнтӕ кӕм ис, ахӕм. Ам адӕм хъӕрӕй дзурын дӕр нӕ уӕндыдысты. Ам чъизи фос нӕ дардтой, ӕххӕст кодтой аив ӕмӕ уӕздан хидарыны уагӕвӕрдтӕ. Ам ӕлдариуӕг кодта, ӕмбал кӕмӕн нӕй, уыцы рагон, нӕртон ӕгъдау. Нӕзӕдӕнгӕс фыдӕлтӕ ӕрдзы карз уавӕртӕн фӕразгӕйӕ, никуы бауагътой фӕцудын ирон монон культурӕйы домӕнтӕ. Уыцы уӕздан цардӕн ӕвдисӕн чи уыдис, ахӕм хистӕртӕ бирӕ рӕсугъд мысинӕгтӕ дарынц сӕ зӕрдыл.
Берӕ муггӕгтӕ уогӕй, еугъуйнионти хузӕн цардӕнцӕ кӕрӕдзей ӕхсӕн федарӕй, дзӕбӕхӕй, рӕсугъдӕй. Нур дӕр ма уӕхӕн цат ку ралӕгидӕ бӕргӕ, сылгоймагбӕл берӕ ихӕстӕ адтӕй нӕлгоймаги разе. Сылгоймаг адтӕй царддӕттӕг, потомстводӕттӕг, къӕбӕргӕнӕг, кӕдзосдзийнадӕ дӕттӕг, ӕфсӕрми гъдаудӕттӕг, еуазӕги еубӕлагъи зӕгъунмӕ. Ма силгоймаг дагъд цубур души некӕд цудӕй, ана чъиндай дӕр некӕд цудӕй, ана сӕрбӕттӕнӕй дӕр некӕд цудӕй. Е нур силгоймӕгтӕ хестӕртӕмӕ дзоргӕ дӕр нӕ кодтонцӕ на кодтонцӕ. Е нун рацӕуй хестӕр лӕхъаунгезагӕ, уӕд силгоймаг ку рацудайдӕ, уӕд аллайудӕ ма ин кӕд кӕстӕртӕ уотӕ хестӕртӕ уотӕ загътайонцӕ, рауай, рауай, дӕ цӕрӕнбон берӕ дегъдау бердзагау, уӕд ма лӕудтӕй. Цӕуӕг рацудӕй е бӕхбӕле фестӕгӕй, уӕден Анат неке ракъуӕрдтайдӕ. Е хъӕбӕр ходуйнаг адтӕй, ӕ радин ку ракъуӕрдтайсӕ, уӕд фӕффедессаг адтайсӕ. Уӕхӕн хъӕбӕр крепкӕвӕрд адтӕй рагей чегъдау. Е нур киндзӕ ку бахонуонцӕ хӕдзарӕмӕ, киндзӕ, хестӕртӕмӕ, уӕд ӕй бафӕдзӕхсиуонцӕ. Ӕгъдӕуттӕ Еу къӕсӕрӕй иннӕ къӕсӕрмӕ куд бахизтӕ, е дӕ цӕрӕн, е дӕ временный хӕдзар адтӕй, ба дӕ цӕрӕн нӕмӕлӕн хӕдзарӕй. Ма еуӕхӕн муггагмӕ рбацудтӕй, айци муггаг ба еуӕхӕнӕй кадгинӕй, радгинӕй, дзуапгинӕй, хестӕртӕ си хестӕри ба гъдау домуй. Ма аохӕн гъдӕутти сӕрти макӕт рахездзагӕй, фӕдзӕхстонцӕ, ӕргон зудтонцӕ чинбалдӕй уони. Е нӕлгоймагадӕн ка етӕ ба силгоймагӕн кодтонцӕ арх. Уӕззау куститӕмӕй нӕ уагътонцӕ. В общем, гъӕуайӕй кодтонцӕ. Е нӕнездзийнадӕ ӕфсӕрмӕ дӕр си кодтонцӕ. Кӕрӕдзей ӕхсӕн сӕ се ӕфсӕрмидзийнӕ. Ерун силгоймаг, нӕлгоймагмӕ тӕскез атакон коммӕ кӕсуннендӕута. Не то, что адагӕнтӕн, фал не хатир кӕнтӕ хе кӕмӕр цудайдӕ, уомӕ дӕр ӕргом бакӕсун бон адтӕй. Мадта сувӕллон дӕр хецаумӕ Хецауи рази син рази ма райстайдӕ, хецауи рази ба сувӕллон райстайдӕ. Йохан цидӕр крепкий гъдау цума адтӕй Йохан. Май дзорун кӕнидӕ киндзе, ма киндзе дзорун кӕнидӕ, ка косартӕ никкӕнидӕ, ӕндӕрдӕр никкӕнидӕ, исма ма дзорӕ зӕгӕ. Ма уӕддӕр не сдзурдтайдӕ, нӕ ба кодтайци гъуддаг нӕ ма сдзурдта. Гъдау ин скӕнидӕ хецау, уӕддӕр еддӕ кӕнцӕ хецаумӕ некӕд исдзурдта. Хестӕр теу дӕр еухан гъда искӕнда искӕнда ма ума баттастун дӕр хестӕр теумӕ дӕр нӕ дзурдта. Хонгӕ дӕр еута кодта ортӕ нӕ теу зӕгӕ. Ортӕ нӕ теу. Мади бахудта орта сӕмадӕ. Хецай бахудта ортӕ нӕ феда. Цардин бали баном нӕ дзурдта. Нечи хузин езӕгун кодтай, Солбай, ечи нон ей дзоргӕ къуӕтти адтӕй. Аронин на цъустау ман дзорун на адтӕй. Фингӕмӕ дӕр на цудӕй хецау кӕми бадтӕй, теу кӕми бадтӕй уордӕмӕ. Нисбадтайдӕ сӕ хӕццӕ неци хузӕ. Ну фсини хӕццӕ, лӕгехуари хӕццӕ, а файнозти хӕццӕ уотӕ бадтӕнцӕ. Лаги ба авд аст файнозти еумӕ цардӕнцӕ, цӕуӕддӕр еумӕ гъомбӕл кодтонцӕ. А дӕумӕ цӕуӕн адтӕй. Мӕнӕ куд еума адӕмӕ фидӕ ентӕстадтӕнцӕ, сувӕллӕнттӕ еуӕ сӕгъуд кодтонцӕ, еуӕ сӕмӕ кастӕнцӕ. Еумӕ худӕг ӕрӕййафтон. Жынсарттӕй бо кодтон, ечи жынсӕрттитӕ нуртӕкки фӕсевӕд фӕразгӕ дӕр нӕ бакӕндзӕнцӕ. Бахуардтонцӕ, бийнонтӕ ниххустӕнцӕ, уӕд кӕстӕг файностӕлтӕ еу адтайдӕ, дугу адтайдӕ. Согар бахастайонцӕ, печи рази исамадтайонцӕ, къахи дарӕс нихснадтайонцӕ, печи рази санитутайонцӕ, цӕмӕй сорӕдтайонцӕ. Хецауӕнӕ къахи дарӕс наскигиуангӕ нихснадтайонцӕ, раисӕ сор кодтайонцӕ, туйсӕбӕл февардтайонцӕ, зингӕ туййат, электричество туйнати фал зингӕй мӕ пегъ ататра кӕнонцӕ ма куратӕвдайдӕ уӕхӕнту ей ивардтонцӕ. Фаллачати ун зонгӕ дӕр нӕ кодтонцӕ ечи зон уавӕртӕ. Фал сауарзондзийнадӕ, сабастдзийнадӕ хеуоти федар адтӕй. Ма кӕрӕдземӕн хеуоти нифсадтӕнцӕ ма еуоти ракодта зафстеки цӕмӕ райззайон, ӕз ба уотӕ цӕмӕн нӕ ракӕнон. Ма хецау дӕр кӕдзосӕй цӕмӕн нцӕуа, ме ӕфсийнӕ дӕр ми довольни цӕмӕн нӕ уа, ма теу дӕр ми мацара цӕмӕн нӕ кӕна. Ма еуотеми уарзонӕй цардӕнцӕ, уарзонӕй цардӕнцӕ еуотеми.
Ханӕзыхъӕуы уыдис ӕртӕ сыхы: Хуалласӕн, астӕуккаг Ханӕз ӕмӕ Къирихарв. Цардысты дзы мыггӕгтӕ: Беркъисатӕ, Бястӕ, Гаматӕ, Гурдзибетӕ, Дзедатӕ, Дзоттӕ, Къибиртӕ, Седантӕ, Фӕцартӕ, Тагъатӕ, Тохъайтӕ, Тӕкъотӕ, Тауиттӕ, Уазӕгтӕ, Олисатӕ, Хуытъиатӕ, Хохойтӕ, Фемелонтӕ, Саллатӕ ӕмӕ Цоппойтӕ. Ханӕзыхъӕуы ма мин фарассӕдз ӕвдайӕм азты онг цардис ӕртындӕс мыггаджы. Уый размӕ дзы уыдис дӕсӕмӕ дыууиссӕдз хӕдзармӕ ввахс. Фӕлӕ, хъыгагӕн, Абон ма уыцы хӕдзӕрттӕй иу дӕр ӕнӕхъӕнӕй нӕ аирвӕзт. Кӕддӕр нӕргӕ хъӕуӕй-ма баззадысты ӕрмӕст йӕ хӕлддзӕгтӕ, фӕлӕ уыдон дӕр лӕджы фтауынц стыр дисы ӕмӕ арф хъуыдытыл. Кӕддӕр егъау хъӕуы уынгтыл зилгӕйӕ, амӕй-ай ӕмбисонддӕр ӕмӕ аивдӕр нывтӕм кӕсгӕйӕ, дӕргъӕй-дӕргъмӕ къулты ӕнӕаив амад уынгӕйӕ, егъау къӕдзӕхдуртӕй арызт бындуртыл дис кӕнгӕйӕ, лӕджы зӕрдӕ уырдыг лӕууыд ацы мбисонд архитектурон цыртдзӕвӕнтӕ чи фӕцарӕзта, сӕдӕгай азты размӕ уыцы фыдӕлты кадджын номы раз. Ам кӕддӕр цы бирӕ мыггӕгтӕ цардис, уыдон апырх сты Ирыстоны алы кӕрӕттыл, ӕмӕ ма сӕ ӕрӕмбырд кӕны ӕрмӕст сӕ кадджын дзуар Ханӕжы Уасилла. Хурӕй къӕвдайӕ йӕ бӕрӕгбоны бон хӕнӕзмӕ ссӕуынц йӕ байзӕддӕгтӕ ӕмӕ зӕрдиагӕй сӕххӕст кӕнынц сӕ кувыны гъдӕуттӕ. Мыггӕгтӕ сарӕзтой сӕхицӕн рагон хъӕуыбын цардахътӕ, уым иумӕ фӕбадынц куывддон адӕм. Дзуармӕ кувинӕгтимӕ та ардитынц фӕсивӕдӕй цалдӕр лӕппуйы. Уасиллайы рагон дзуар ис Хӕнӕзы сӕрмӕ, бӕрзонд рагъы цъуппыл. Рагон заманты арызт у йӕ бӕстыхай. Уырдыгӕй раст цӕргӕсы тӕхӕнтӕй кӕсӕгау афӕлгӕсӕн ис ӕнӕхъӕн комыл. Армытъӕпӕны хуызӕн йӕ быны зынынц рагон хӕназы цымыдисаг цӕрӕнбынӕттӕ, ӕвӕджиау рӕсугъд хӕхты хъӕбысы. Кувӕндонмӕ хӕстӕг уыцы бӕрзӕнды ис цалдӕр зӕппадзы. Цӕргӕ ацы ран ничи кодта. Фӕлӕ ма дзуары рагъыфӕхсытыл кӕмдӕрты зынынц незаманты арызт къулты хӕлддзӕгтӕ. Сӕ кой таурӕгъты дӕр нӕрыхъуыст, бынӕттон цӕрджытӕ сӕ афтӕмӕй рыййӕфтой. Бирӕ сусӕгдзинӕдтӕ ӕмбӕхстис ацы уаз бынаты. Фӕлӕ, хъыгагӕн, нӕ фарстатӕн дзуаппытӕ зын у ссарын. Зындгонд у ӕрмӕст кувӕндон кӕй у тынг рагон ӕмӕ абон дӕр фыдӕлтӕ цы кувыны ӕгъдау ныууагътой, уый дзы ӕххӕст цӕуы.
Ӕнӕ ныкуывтонцӕ ачи ковӕндонӕй, хӕнӕзиуатси лай ковӕндони, нӕ феддӕлтӕ. Ма махӕн дӕр не фӕдзӕхстонцӕ, ма мах дӕр ковӕн, куд зонӕн, куд нӕ бонӕй, нӕ феддӕлти ӕгъдау хӕссӕн. Не ӕнгарти хӕццӕ, нӕ кӕстӕртӕн дӕр ӕвдесӕн.

Дзӕхебуни фӕккӕнуонцӕ фистӕгутӕ дӕр. Медӕггӕй ба ковгӕ кодтонцӕ мӕнӕ Ачери ковӕн корӕ. Нӕ хестӕртӕ куд фӕкковунцӕ мах дӕр еуоне фӕнзӕн еуонӕмӕ гӕсгӕ, Мах дӕр не гъдау хӕссӕн куд нӕ бон ӕй, ӕма мӕн аче хъаурӕгин изӕдмӕ ковун хӕнӕзеуат селамӕ. Ма ин агъазгӕнӕг табуйнот. Амменӕгуйнот. Мӕнӕ хуӕрдзийнӕдтӕбӕл нин куд бауууда, хуӕрдзийнӕдтӕ нин куд хӕсса, е цард Хуцау сӕттӕнкӕ. Амменӕт.
Фӕлӕ нӕ уачи иллӕ табу йӕхи цӕнӕт. Али анз дӕр ӕм цӕуын мӕнӕ иу бон дӕлӕ иу махӕн нӕхи цӕн бунати хохойтӕн, мӕнӕй быны. Вот лӕппутӕ тӕккӕ дзӕбӕх фӕсевӕд нӕмӕ исцӕттӕй май скодтонцӕ, етӕ маймӕ али анз дӕр цӕуӕн. Маймӕ ба ковӕн нӕ нисайнӕгдӕр бахӕссӕн баймӕ ковӕн зӕрдӕй. Мӕни нӕвӕдзон хуссдӕр кӕнуй табуйи нуд. Етӕ удта мӕнӕ ӕригӕй айдагъ ма хохойтӕ нӕ фалами берӕ муггӕгтӕ цардӕй. Хъӕбӕрберы муггӕгтӕмӕ, етӕдӕр аллианз дӕр цӕунцӕ ардӕмӕ, ӕрӕмбурдон ами. Фӕццубанди кӕнун фӕкковун, хуӕрдзийнӕдтӕ фӕкковун нӕуӕ челлӕй. Ечи кувдтитӕмӕ, изӕдтӕмӕ сӕхе фӕдзӕхсун, е адӕни кӕрӕдзебӕл баста, кӕрӕдзебӕл сауӕрзондзийнадӕ син федар кодта, федар фундаментӕн ӕвардта. Ма е гье уой бӕрӕг кӕнӕн ӕ йыл бӕрӕггӕнӕн.
Хӕнӕжы разагъды фыдӕлтӕ рацыдысты дӕргъвӕтин цардвӕндагыл, ӕмӕ уый у сӕ фарны фӕндаг, сӕ истори. Фыдӕлты фарны фӕндагӕн баззад дзӕвгар цӕрӕццаг ӕвдисӕнтӕ, ӕгъдӕуттӕ ахаст, бӕрӕгбӕтты фӕтк ӕмӕ дунейы ӕмбарынад. уыдонимӕ ӕмбисонды фидар цӕрӕн бӕстыхӕйттӕ ӕмӕ мӕсгуытӕ, рагон кувӕндӕттӕ ӕмӕ зӕппадзтӕ. Цӕстуынгӕ ӕвдисӕнтимӕ фыдӕлтӕ фӕстауӕрцӕй бахызтой фидӕны фӕлтӕртӕн удхъомысы сӕйрагдӕр хӕрзтӕ – ӕфсарм ӕмӕ цӕсгом, намыс ӕмӕ уӕздандзинад. Уыимӕ кӕддӕриддӕр Алы хистӕр архайдта ахуыр кӕнын йӕ кӕстӕрты, зонын мыггаджы равзӕрд ӕмӕ хӕдзарвӕндаджы истори. Кӕд Хӕнӕжы цӕрӕг рагӕй нал ис, уӕддӕр уырдыгӕй ралидзгӕ мыггӕгтӕ абон дӕр зынаргъ хӕзнайау хъахъхъӕнынц сӕ бастдзинад фыдӕлты уӕзӕгимӕ ӕмӕ зонынц сӕ мыггӕгтимӕ баст таурӕгътӕ. Мӕхи мыггаг та таурӕгътӕм гӕсгӕ афтӕ рауадис, ӕмӕ

Ӕсфӕн па калериуан еди уанг фӕзилӕн уанг зонам. Теуырдигӕй куы рацыдысты, уӕд таурӕгътӕм гӕсгӕ иу лӕг дзы уыдис ӕмӕ йӕ ном дӕр ын нӕ ныхъуыды кодтой афтӕмӕй ӕмӕ йын ӕтты сиахсыдис Къессаты. Ӕмӕ йын баззади ӕртӕ сывӕллоны. Ӕмӕ хӕдоныл иу дзы къессагъуын сывӕрдта, иннӕ хымыл, Стӕй этот Чеху. Мӕ херхеудонов дам рацыдысты хеуцы мыггӕгтӕ. Къесауонтӕ, хымылонтӕ ӕмӕ чехойтӕ. Мах бӕстӕйӕн раздӕр нӕ муггаг биркъысатӕй адтӕй, нур ба бӕстӕй удта аст муггаг ервӕттӕлтӕйӕн. Ма цардӕн мӕнӕ хачы рауӕнтӕ. Ханаза гъӕу хаче бунӕттӕ бахонун хуалласӕн. Хуалласӕн, значит, хуар, хуар кӕцӕй ластонцӕ. Беркес майӕн фурттӕ адтӕй ма фурттӕ загъта, уӕхеномбӕл

на муггаги нӕлгоймаг нӕбал баззади. Ну, тифтӕ, нартӕ нестӕ, талау. Ма нӕмӕ баззади сабанон кинза Мӕ биццеу райгурди Хуцауни хевойсаккаг кодта ма муссай балезевардтонцӕ. Ема муссау ханлаг иссӕй магасти горгоймедар аноми гъустӕй. Царди медӕгӕ легъзни ке фӕццӕруй. Кӕмидӕр Урдук фӕууй, кӕмидӕр хард фӕууй. Ма бӕстӕ ма уӕлисӕфӕ астӕу чидӕр ӕрцудӕй, ма уӕлисӕфӕй лӕг фӕллигъдӕй мӕздӕгӕрдӕмӕ. Мӕхе уоми цардӕй, мӕздӕги ба кӕсӕг берӕ цардӕй, мӕхе уони хӕццӕ цардӕй, Ма еу рӕстӕг ку адтӕй, уе взӕгтӕ рӕвдзи уоминки базудта, ма рӕстӕг ку адтӕй, уӕдта ба бӕстӕй кадӕр бацудӕй, уордӕм уой агурдтонцӕ. Марунмӕ агурдтонцӕ, ӕви федаунмӕ агурдтонцӕ, уой нӕ зонун, фал ӕй уой агурдтонцӕ. Ма сӕ балӕдӕрдтӕй, ма й ку фарстонцӕ, кадӕ чи дӕ, зӕгӕ, Уӕдта син загъта Бӕлтъиз, Мӕлтъиз бесный, косога, косгунау. Ма мӕлтъизтӕ хеуӕд мугкагӕй байзарӕнцӕ мӕлтъизти мугкаг. Ӕндӕра уолисатӕн бул дуккаг-мугкаг нӕййес.
Ерун нӕхе мугкаги туххӕй зӕгъзан, нӕхе мугкаг ӕрбафтудӕнцӕ Уналӕй. Унал итимӕй Балхъарей, Балхъарей ба бафтудӕнцӕ Уналмӕ. Уналӕй ба ралигъдӕнцӕ Уӕхъӕцӕмӕ. Ваккацей бар балигъдӕнцӕ фӕстагмӕ хӕнӕзӕмӕ ма мӕн хамерӕнцӕ адӕнцӕ. Уазӕгти Виктор дӕн ӕз, цӕрун Пятигорски. Фал аци бунӕттӕ ка етӕ ба хабар адтӕн ӕнцӕ мӕнӕн. Ами цардӕй мӕ фидӕ, мӕ фиди фидӕ. Еугурӕй дӕр уазӕгтӕ ардигӕ рацудӕнцӕ. Ма уруссӕгтӕ фӕззӕгъунцӕ даже птицей не годится без родины своей. Его мы гаска аллианс дары бацӕун ардӕм. Если кун ӕрбацӕун ардӕмӕ, уӕд мӕхе уотӕ хуарз нафӕззо чувствовать к вам. Анкарго, это наше начало, даже суво эти мархта дар сабунат марбата хунца, касалгута дар сабунатта марбацаунца.

ном хуыздӕр зонон сызӕгы уобыл.
Хӕнӕзы рагон цӕрджыты ӕнӕфыст чиныджы баззадысты фыдӕлты лӕгдзинад, тых ӕмӕ хъару, цыт ӕмӕ намыс, ӕфсарм ӕмӕ гъдау. Фыдӕлты фарны хӕрзтӕ ма цы баззад, уыдон бафснайын, бабӕстон кӕнын у ныры фӕлтӕрты сӕйрагдӕр ӕмӕ ахсджиагдӕр хӕс. Рагон фыдӕлты цалынмӕ мысӕг хъуыдыгӕнӕг уа, уӕдмӕ сӕ кад ӕмӕ сӕ фарн цӕрдзысты ног фӕлтӕры амондӕн. Цы заманы сӕ ферох кӕнӕм, уым атайдзыстӕм ӕндӕр адӕмты хсӕн. Уымӕн ӕмӕ бӕлас йӕ уидӕгты фӕрцы куыд цӕры, афтӕ алы наци дӕр цардхъомӕй баззайы ӕрмӕст фыдӕлты фарны бӕркӕдтимӕ фидар уидӕгтӕй баст